il-Knisja waħda ta' Kristu, nitkellmu minn Knisja Latina u Knisja Ortodossa. X'differenza hemm bejniethom? Jew aħjar, x'wassal għas-separazzjoni bejniethom? Biex nifhmu kif seħħet din il-firda rridu mmorru lura tal-anqas għal nofs is-seklu seba'. Hekk kif diġà rajna, Kostantinu bena belt ġdida li bdiet tiġi meqjusa bħala Ruma l-ġdida fuq il-Bosfru. Kostantinopli. Hekk maż-żmien, Ruma tal-Oċċident, Ruma l-Antika, u Ruma tal-Orjent dejjem żviluppaw iżjed f'differenza minn xulxin, f'separazzjoni kompleta minn xulxin. Hekk l-Oċċident baqa' marbut naturalment mat-tradizzjoni Latina tiegħu, filwaqt li l-Orjent, hekk fiż-żmien naturalment meta l-komunikazzjoni ma kinitx bħal-lum, Intrabat dejjem iżjed mat-tradizzjoni Griega tiegħu. Hekk għalhekk l-ewwel fattur li pprepara x-xiżma jew is-separazzjoni kien l-istess fattur lingwistiku. Bażikament, iż-żewġ naħat bdew isibuha diffiċli biex jifhmu lil xulxin għaliex fl-Oċċident dejjem beda jonqos il-kapaċità li jifhmu l-Grieg. Jekk dan hu l-differenza tal-lingwa, kien hemm marbuta magħha differenza ta' żewġ kulturi li kif għedt żviluppaw f'separazzjoni minn xulxin. Jekk hekk kelli nimmarka għallinqas erba' punti li bil-mod il-mod wasslu għal firda li ssir definittiva biss fis-seklu ħdax, nistgħu nitkellmu l-ewwel nett fuq Firda fejn tidħol l-iżvilupp teoloġiku, l-ħsieb teoloġiku. Hekk f'nofs is-seklu seba' żviluppat fl-Orjent ereżija msejħa l-monoteliżmu. X'kienu jemmnu dawn? Dawn kienu jżommu li Kristu għandu żewġ naturi, kif nemmnu aħna, li Kristu huwa veru Alla u veru bniedem. Madanakollu, kienu jagħrfu fi Kristu biss rieda waħda. Dan ħoloq diffikultà għaliex jekk iżżomm li għandu biss rieda waħda, b'xi mod ħa tnaqqas jew ħa xxejjen waħda min-naturi. Din l-ereżija sfortunatament sabet is-sostenn kemm tal-Patrijarka ta' Kostantinopli u anke tal-Imperatur ta' dak iż-żmien. imma ġiet kundannata mill-Isqof ta' Ruma, u għalhekk din il-kwistjoni teoloġika hekk wasslet dejjem iżjed biex it-tnejn jiżviluppaw ċertu antipatija, iż-żewġ naħat jiżviluppaw ċertu antipatija lejn xulxin. It-tieni mument nistgħu norbtuh ma' Konċilju li seħħ mill-ġdid f'Kostantinopli proprju fis-sena 692, qegħdin għadna fis-seklu seba', Hekk dan il-Konċilju, imsejjaħ ukoll Quini Sextum għax meqjus bħala tkomplija tal-Ħames u s-Sitt Konċilju Ekumeniku, magħruf ukoll bħala l-Konċilju Trullanum mill-post fejn inżamm, imur jagħmel numru ta' dikjarazzjonijiet li bih jikkundanna ċertu prattiċi tal-Oċċident u ostili ħafna lejn l-Oċċident, fosthom iċ-ċelibat tal-kleru, id-dixxiplina tas-sawm nhar ta' Sibt, Isostni li l-kundanna ġejja minn żminijiet akbar storiku li l-insara jieklu d-demm, u fost l-oħrajn anke, p'eżempju, ikkundanna l-użu ta' simbolu bħal ħaruf biex jirrappreżenta 'l Kristu, li diġà kienet simboloġija diffuża ħafna fl-Oċċident. Hekk il-Papa ta' dak iż-żmien jirrifjuta li jirratifika l-atti ta' dan il-Konċilju, għalkemm is-separazzjoni ma seħħitx, b'xi mod ġiet ippreparata, tkompli tikber id-diffidenza bejn iż-żewġ naħat. It-tielet mument, u mument qawwi, mument ta' diffikultà kbira, hija l-kriżi ikonoklasta. Hekk din immarkat it-tul tas-seklu tmienja. X'kienet din il-kriżi? Ikonoklażmu ġejja mill-kelma ikona. Ikona tfisser immaġni. Hekk anke llum, b'mod speċjali fl-Orjent, meta nidħlu fil-knejjes tagħhom, narawhom mimlijin b'dawn l-immaġni sagri, li huma jsejħulhom ikoni, dawn ix-xbiehat ta' Ġesù, ta' Marija u tal-qaddisin. Anke fil-knejjes tagħna, għalkemm it-teknika hija differenti, xorta naraw ħafna rappreżentazzjonijiet, ta' Ġesù, ta' Ommna Marija, tal-Qaddisin, ta' episodji mill-Bibbja. Hekk kif nafu, sa dak iż-żmien, qegħdin fis-seklu tmienja, diġà fl-Orjent kienet xterdet ħafna r-reliġjon Musulmana, u r-reliġjon Musulmana għandha kundanna ċara, projbizzjoni fuq l-użu ta' immaġini li jirraffiguraw il-bniedem. Hekk b'xi mod hija kundanna marbuta mal-projbizzjoni li nsibu fl-Antik Testment, li ħadd, naturalment, ma jista' jirrappreżenta d-divinità. Imma fil-Patt il-Ġdid isseħħ bidla importanti għar-rigward tal-Antik Testment. Huwa leġittimu li aħna nagħmlu użu minn immaġni minħabba L-Inkarnazzjoni, għaliex fl-Inkarnazzjoni l-Iben ta' Alla sar bniedem għalina, u għalhekk rajna l-wiċċ ta' Alla fil-persuna ta' Ġesù Kristu. B'hekk il-Knisja dejjem aċċettat l-użu tal-immaġni sakri. Kif għedt, fl-Orjent, taħt l-influwenza ta' l-Iżlam, bdew iħossuhom skomdi li jirrappreżentaw l-immaġni li użawhom għall-kult. U kien hemm imperatur, il-Jun Tlieta, li ddeċieda li jikkundanna l-użu tal-immaġni, u dan għamlu b'mod qawwi ħafna. Il-kreazzjoni kienet kbira, b'mod speċjali mill-monaċi, monaċi ta' importanza bħal San Ġwann Damaxxenu, u ta' dawn kellhom isofru ħafna, tant li ħafna minnhom ġew eżiljati u pprovaw isalvaw dak li setgħu, għaliex il-vjolenza kontra l-immaġni kienet waħda kbira, kontra l-immaġni, r-relikwi tal-qaddisin, U għalhekk dawn, ħafna minnhom ħarbu lejn l-Oċċident, waslu anke Ruma, għamlu fondazzjonijiet fl-Oċċident u ġarrew magħhom dak li seta'. B'hekk aħna fl-Oċċident għadna ngawdu sal-lum fost l-eqdem ikoni li ġew fl-Ewropa proprju f'dawk iż-żminijiet imbegħda. Il-Papa qatt ma aċċetta din il-kundanna, Fl-Orjent kellhom jgħaddu diversi snin sakemm l-Imperatriċi Irene u Konċilju miżmum f'Niċea, Niċea t-Tieni, jerġa' jistabilixxi mill-ġdid u jagħti l-permess li jintużaw l-ikoni u jagħti l-bażi teoloġika għala kien leġittimu li l-Insara jivveneraw il-qaddisin kif rappreżentati fl-ikoni filwaqt li jaduraw biss lil Alla waħdu. Ir-raba' mument f'din l-istorja ta' separazzjoni sseħħ minħabba att li għamel il-Papa fil-Punent. Il-Papa kien fehem li ftit seta' jistenna sapport politiku min-naħa tal-Imperatur tal-Orjent u għalhekk dawwar l-ħarsa tiegħu lejn forzi politiċi oħra fl-Oċċident li setgħu jgħinuh iżomm anke s-sigurtà ta' l-artijiet li tagħhom kien responsabbli, li jagħtu protezzjoni lill-Knisja Latina. U l-Papa dawwar l-ħarsa tiegħu proprju lejn il-poplu tal-Franki. li kif diġà rajna qabel kien fost l-uniċi li baqgħu fidili għall-fidi Kattolika u ma ħadnux l-Arjaniżmu. Meta Pippinu, missier Karlo Manju, jieħu l-poter f'idejh u jibda jwaqqaf din is-saltna li mbagħad tgħaddi f'idejn Karlu Manju, il-Papa nhar il-Milied tas-sena 800 jagħżel li jagħmel att li qatt ma kien seħħ bħalu fl-Oċċident minn żmien il-waqgħa tal-poplu Ruman. Jagħżel li inkuruna lil Karlu Manju li kien niżel Ruma bħala l-imperatur tar-Rumani fl-Oċċident. Sa dak iż-żmien kien għad fadal biss imperatur wieħed fl-Orjent. Naturalment dan l-att xejn ma niżel tajjeb mal-Orjent li bdew jikkunsidraw lil Jun Tlieta bħala ħati ta' għadd kbir ta' tradiment. Hekk naraw li s-separazzjoni politika kienet ftit jew wisq seħħet. Issa Ruma kienet marbuta mal-Franki, ma' Karlu Manju u mal-Imperu li jiżviluppa minn Karlu Manju. Mument li aggrava r-relazzjoni bejn l-Orjent u l-Oċċident joħodna issa għas-seklu disa'. Di darba hu marbut ma' inċident li seħħ fl-Orjent. Dan l-inċident hu marbut ma' kwistjonijiet personali tal-Patriark Rafozju. X'kien ġara? Hekk il-Papa Nikola rrifjuta li jirratifika l-elezzjoni tal-Patrijarka ta' Kostantinoplu Fozju minħabba li din kienet seħħet b'mod illeġittimu, u minflok ta s-sapport komplet tiegħu lill-Patrijark Anjazju. Maż-żmien anke l-Imperatur daħal fin-nofs u Fozju ġie mneħħi mir-rwol tiegħu. Madankollu Njazju ma jdumx ma jmut u Fozju jerġa' jiġi mqiegħed fir-rwol ta' Patrijarka. Dan Fozju kien persuna partikulari ħafna u għall-ewwel darba qiegħed f'dubju l-istess primat tas-suċċessur ta' Pietru ġewwa Ruma. Biex naslu għall-mument tal-firda definittiva, għall-inqas għal att konkret li nistgħu ngħidu hemmhekk seħħet il-firda, għax hekk l-istorja żżomm, irridu mmorru għas-seklu issa ħdax, proprju għas-sena 1054. Il-Papa Ljun Disa' beda jipprova jibni relazzjoni tajba ma' l-Imperatur li dak iż-żmien kien jismu Kostantinu il-Monaku. Dan xejn ma niżel tajjeb mal-Patrijarka ta' dak iż-żmien, Michele Cerularju, li jibda joħodha attack bla ħabel kontra Ruma. Hekk dan wassal biex il-Papa jibgħat ambaxxata tiegħu biex jitkellmu fuq il-kwestjonijiet li kien hemm bejn il-Knisja ta' Ruma u l-Knisja Kostantinopli. Michele Cerulariu jattakka permezz ta' ittri lis-suċċessur ta' Pietru u ħafna użanzi tal-Latini, l-istess kwistjonijiet li kienu hemm għaddejjin. L-ambaxxata tal-Papa tasal ġewwa Kostantinopli, hekk minflok isibu soluzzjoni paċifika, dan wassal għal skontru bejn żewġ personalitajiet b'saħħithom. Fuq naħħa għandek il-Patrijarka, il Dam Michele Cerularju, u fin-naħa l-oħra l-Ambaxxatur Prinċipali tal-Papa, Umberto di Silvia Candida. X'għamel dan Umberto? Proprju nhar is-sittax ta' Lulju daħal fil-Knisja Prinċipali tal-Belt ta' Kostantinopli, proprju fil-Kattidral ta' Santa Sofia, u hemm waddab fuq l-artal id-dokument bl-iskomunika. Michele Ciurlari naturalment irrisponda bl-iskomunikat tiegħu. Dik hija mument sfortunat ħafna fl-istorja ta' dawn iż-żewġ knejjes u li b'xi mod jissiġilla din l-istorja ta' firda, ta' separazzjoni li kienet ilha tiġi ppreparata. Saru ħafna tentattivi ta' unjoni kemm fil-Konċilju ta' Lione u kemm fil-Konċilju ta' Firenze. Sfortunatament kwistjonijiet politiċi, bħal pereżempju, l-attakki li għamlu l-Latini, fosthom il-Venezjani, ġewwa Kostantinopli waqt il-Kroċjati xejn ma għen biex jitjiebu r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ naħat. Għalkemm fil-Konċilju ta' Firenze ġiet iddikjarata l-unjoni, hekk din baqgħet ittra mejta għaliex meta Il-Griegi marru lura lejn Kostantinopli hekk din l-unjoni mill-ewwel ġiet miċħuda. Ikollna nistennew biss sas-seklu 20 għall-att sabiħ li għamel Papa Pawlu Sitta u fl-istess ħin il-Patrijarka Athanagoras waqt li kien għaddej il-Konċilju Vatikan it-Tieni hekk imorru jikkanċellaw b'mod formali l-iskomunika li kienet għadha tifred iż-żewġt Knejjes, proprju ġewwa Ġerusalemm, dik l-art imqaddsa mill-istess passi tas-Sinjor tagħna Ġesù Kristu.